Lammii tiyyaa waa takkallee yaadina kee na gargaaraan Allaahu Mootii shariika hin qabne laa ilaaha illallaahu Yaa saba koo waa takkallee hin shakkinaa bilisummaan hin dhufti Walii galaanitti shiddaa gamaa gamanaa Inshaa Allah bilisummaan galuun barana

Amma dubbiin takkaaf takka ree sabni kiyya akkanaa dhagayu. Amma dubbiin akka taatu sabni kiyya akkanaa hubatu. Takka takka wareegamuun kun hin taatu. Yookaan dimshaasha dhumu yookaan bilisummaa gonfatu.

Yaa saba koo waa takka illee hin yaadinii keenna gargaaran Allahu mootii shariika hin qabne laa ilaaha illallahu mootii shariika hin qabne laa ilaaha illallahu baar oromoo waa takka illee badii hin qabu wanta bira gara laafummaaf salphate bineensa hambaa nama hin qabnetti foon fe'ate. Bar Oromoo badiin qabu wanta bira Gara laafummaaf salphate Bineensa hambaa nama hin qabnetti foon fe'ate Qabsaayallee yoo ka du'u Qabsaayallee yoo ka du'u Sa'aa takkaaf of duuban deebitu bar qabsooni Dogongorri ka jiru akka jiru hin beeyna duru Of duuban deebitu bar qabsooni

Tuni dubbiin dhugama. Tuni dubbiin dhugama bineensaan baa nama hin qabnetti foofe'ate Oromooni. Dhiini sabaa jigee hin hafu. Dhiini sabaa jigee hin hafu lafatti. Ajjeefamuu waa takkallee rakkoo hin qabu haqa ofii irratti. Dhiini sabaa waa takkallee jigee hin hafu lafatti. Ajjeefamuu waa takkallee shakkii hin qabu haqa ofii irratti. Imimmaan haadha hiyyeessaa jigee nafu narraa caqasi yaa gabroonfataa imimmaan haadha hiyyeessaa jigee nafu. Dhiini sabaa dhangala'ee hin hafu inshaa Allah iznii rabbii atillee geette gufu. Imimmaana dhaheessa lafatti jigee hin hafu dhiini sabaa dhangala'ee hin hafu inshaa Allah iznii rabbi atillee geette kufu inshaa Allah iznii rabbi atillee geette kufu lammii tiyyaa waa takka yaadda hiniina dura Gargaaran keenna Allah. Lafti barii yoo geettu akkaan dukkanoofti. Ammaa bilisoomna inshaa Allah. Lafti barii yoo geettu akkaan dukkanoofti. Ammaa bilisoomna inshaa Allah. Qeerroof qarreen itti shidaa biyya keessa. Rakkoon jiraatus wanta gaarii dhagayaa jirra biyya keessa. Ta haftellee nafini bakka jirtu nafxanyaa barbadeessa. Qeerroof qarreen itti shitaa biyya keessa Ta haftillee nafini bakka jirtu naftanya barbadeessa Ka qabdullee kilaashii kan kee gadi baasi Maqaa rabbii gargaarsifadhu jilbeeffadhuuti dhukaasi Ka qabdullee kilaashii kan kee gadi baasi Ka qabdullee kilash mutaa gadi baasi. Maqaa rabbiitiin gargaarsifadhu jilbiifadhuutii dhukaasi. Warri biyyaa alaa jirtanii dhaamsa qabaa mee na jalaan didina. Yaa saba koo mee na jalaan didina. Qeerroof qarreef kilaashiif rasaasa bitaa bilaasha feesbuuka irraa wacina. Warri biyya alaa jirtanii dhaamsa qabaa mee na jalaan didina. Qeerroof qarree kilaashiif rasaasa bitaa bilaasha feesbuuka irraa wacina. Qeerroof qarree kilaashiif rasaasa bitaa bilaasha feesbuuka qofa irraa wacina. Taanan dubbiin akkana.

Sabaa fi duuni adda ati toosaa teenna bahi atummaani. Hey! Namni lammii namni lammii miidhu bakka takkaa hin gayu. Zaalimni ree bakka takkaa hin gayu. Balaan zaalimtoota duraa dhahe sillee haa dhayu. Namni lammii ofii miidhu bakka takkaa hin gayu. Balaan zaalimtoota duraa dhahee sun sillee haa dhayu. Ajaa'ibaa teenna dubbii yaa saba koo bara ajaa'iba. Barbareen ofii dhaabanii deebi'ee abbaa dhaabe guba. Ajaa'ibaa teenna tun yaa saba koo bara ajaa'iba. Barbareen ofii dhaaban deebi'ee abbaa dhaabe guba.

Yaa saba koo taanaan dubbiin akkana Oromiyaa bilisoomte ijaan arguun barana Lammii tiyyaa waa takka yaadda hini Keenna gargaaran Allah Lafti banii yoo geette akkaan dukkanoofti Ammaa bilisoomna inshaa Allah Malikti alayh lannasu ahunim Balibbonaa addaamtu nyiskin

Ahadaawii Itiyoophiyaatti mallasim kan gidii tasbaachuun kuudhatu. Lammii tiyyaa waa takka yaadin kee na gargaaran Allaahu. Mootii sharii kan qabne laa ilaaha illallah. Lammii tiyyaa waa takka yaadda hini kee na gargaaran Allah. Laftii barii yoo geette akkaan dukkanoofti ammaa bilisoomna inshaa Allah.